ווי מער יומען עמאושענס איז אינוואלווד, אדער יומען דעסיזשענס איז אינוואלווד, אלץ א גרעסערע טשענס איז דא אז די זאך גייט זיך נישט אויסארבעטן. עוורידזש מענטש וואס האט אינוועסטעט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט צוואַנציק יאר צוריק, און ער קומט היינט צוריק גוט מארגן פאר זיין פארטפאליאו, טרעפט ער נישט דארטן קיין צען פראצענט ריטורן. ער האט געמאכט דיפרענט דעסיזשענס טראאוט די צוואַנציק יאר. ווייסט ווען ער בארואיגט זיך? ווען ער זעט ס'פאנגט צוריק אן ארויפצוגיין. ס'גייט צוריק ארויף. אה! בין געווען סתם אזוי דערשראקן. עס ענד פי פייוו האנדערט, איך פאק אריין מיין געלט אין די עס ענד פי פייוו האנדערט, ושלום על ישראל און אלעס וועט זיין א מחיה. אז וויבאלד ס'איז דא א טארגעט דעיט דאס מיינט ווען דו דארפסט האבן די געלט, איז דיין פארטפאליאו אויפגעסעט אז ס'זאל זיך אינהאלטן האלטן אין איין עדזשאסטן. איך וויל אדרעסן א קוועשן וואס איז אריינגעקומען צו די גיט געלט. פאדקעסט צו די גוט געלט שעה, און ביי די וועי די פלאץ אריינצושיקן קוועשטענס איז אויף עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו קענסטו שיקן א טעקסט מיט א קוועשטען, כ'זאג נאכאמאל א טעקסט ווייל כ'ווייס ס'איז דא מענטשן וואס לאזן וואויסמעילס, וואויסמעילס הערט מען נישט אויס דארט, מ'קוקט נאר די טעקסט, און פארשטייט זיך אז מ'קען נישט אלעס אדרעסן באט מ'טרייט ווי מער מ'קען בעזר השם צו אדרעסן די קוועשטענס, סאו כ'וויל אדרעסן איין קוועשטען וואס איז אריינגעקומען

און ס'איז א זאך וואס מענטשן טראכטן, וויאזוי קען איך אריינלייגן אין די עס ענד פי פייוו הונדערט? יעצט, איינער פרעגט אזא קוועשטן, און איך וועל איך פאר זאגן די קוועשטן און לויט דעם וועסטו און נאכדעם וועל איך עס צוברייטערן ארום די ארום געוויסע נושאים וואס איז נוגע. איך גלייב אז ס'איז דא א סיריעס אישו וועגן די חתונה פלען וואס דו פרעזענטסט, און מ'דארף עס אדרעסן. וואס געשעהן צו אלע מענטשן וואס גייען חתונה מאכן ווען ס'איז דא א גרויסע מארקעט דאונטורן? דעי גאנא גיוו בעק א מעסיוו פערסענטעדזש אוו די פראפיטס, עספעשעלי דורינג א דאונטורן לייק קאוויד. אקעי, סאו די קוועשן בעיסיקלי איז, לאמיך מסביר זיין וואס די קוועשן איז, די קוועשן איז, ווען מ'רעדט פון אריינלייגן געלט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, אונז רעד מיר אז אין די לעצטע זיבעציג אכציג פלאס יאר איז די מארקעט אייביג אן עוורידזש ארויפגעגאנגען, ס'איז ארויפגעגאנגען אפילו טאקע ס'איז געווען ארויף און אראפ ארויף און אראפ ארויף און אראפ אבער אין עוורידזש קענסטו זאגן אז ס'איז מער ווייניגער אייביג געגאנגען אויפן וועג ארויף, פרעג דעם מענטש, איך פארשטיי זייער גוט אז איך גיי דארטן אריינלייגן געלט נארמאל, איך לייג אריין אין די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט פון די ניו יארק סטאק עקסטשעינדזש, נארמאל ווייס איך אז בעזר השם דארף מיין פלען מצליח זיין, אבער דאס איז געזאגט געווארן ווען ס'איז אין די לאנג טערם, אבער דא איז דא נאך א פראבלעם, די לאנג טערם קען אויך זיין א גרויסע חילוק פון די בעגינונג פוינט און די ענד פוינט. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער, בשעת ס'איז געווען די קאוויד קרעש, נישט פאר א לאנגע צייט, באט פאר א קורצע צייט בשעת ס'איז געווען די קאוויד קרעש, האט די מארקעט געטראסקעט בערך פופציג פראצענט, און דאס מיינט, אז אויב דו גייסט אריינלייגן געלט, גייסט דארפן ארויסנעמען די געלט ביי די דאון פון די פופציג פראצענט, קען זיין אז דאס ענדיגן אדער מיט א לאס אדער נישט מיט אזא גרויסע געין, און דאס איז די קוועשן פון די מענטש. איך וויל אבער, ביז דא איז די קוועשן פון די מענטש, איך וויל אבער צולייגן צו די קוועשן פון די מענטש נאך זאכן וואס איז זייער וויכטיג צו קאנסידערן, און כ'האב געהאט די שמועס אפילו מיט פראפעשענעלס אויך, מענטשן וואס זיי טוען אין דעם און זיי רעדן פון דעם, די וויכטיגע זאך צו קאנסידערן איז, ווי מער, פאר רוב מענטשן רעד איך יעצט, ווי מער יומען עמאושענס איז אינוואלווד, אדער יומען דעסיזשענס איז אינוואלווד, אלץ א גרעסערע טשענס איז דא אז די זאך גייט זיך נישט אויסארבעטן. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער, דו ביסט א פראפעשענעל מיט דעם וואס דו טוסט, האסט דיין דזשאב, האסט דיין ביזנעס, האסט דיין קאריער, דו ווייסט וואס דו טוסט, און דו ביסט אויסגעקאכט דארט, דו ווייסט וואס דו דארפסט טון יעדן טאג. די מציאות הדברים איז אז ווען א מענטש איז אין אינוועסטמענטס און ער דארף מאכן דעסיזשענס אויף דעם יעדן טאג איז דא זייער א שטארקע טשענס אז ס'גייט זיך נישט אויסארבעטן נישט וועגן די אינוועסטמענט איז נישט גוט נאר ווייל ער גייט מאכן די ראנג דעסיזשען אין איין מאל פון די אלע צייטן וואס ער דארף מאכן די דעסיזשען אדער אסאך מאל ווי מער אויב דארפסטו מאכן דעסיזשענס יעדן טאג איז כמעט נישט דא קיין טשענס אז ס'גייט זיך אויסארבעטן אויב דו מאכסט דעסיזשענס יעדע מינוט פון די טאג איז נאך סאך א קלענערע טשענס. אויב דארפסטו מאכן א דעסיזשען איינמאל א יאר איז דא א בעסערע טשענס אז ס'גייט זיך אויסארבעטן אויב איינמאל אין אפאר יאר און אזוי ווייטער. ווי מער מ'לאזט זיך פאר דיר צו מאכן דעסיזשענס און דו מוזט נאכאמאל און נאכאמאל דעסיידן וואס צו טון, אלץ אין א גרעסערע ריסק ליגט דיין אינוועסטמענטס וואס דו לייגסט אוועק פאר וואטעווער ריזען ס'איז. איך וועל דיר זאגן נאך א שאקינג שאקינג סטאטיסטיק. יעדער איינער רעדט די עס ענד פי פֿינף הונדערט אן עוורידזש האט געברענגט און איך האב אויך אסאך מאל גערעדט פון דעם. דו ווייסט אבער די סטאטיסטיק איז אז ס'איז דא א ריזיגע ריזיגע געפ צווישן די ריטורנס פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט און די ריטורנס פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט אינוועסטער. וואס מיינט דאס? דאס מיינט אז אויב למשל אין א געוויסע צוואַנציק יאר פיריעד האט די עס ענד פי פֿינף הונדערט געברענגט צוואַנציק צען פראצענט לאמיר זאגן אקעי לאמיר זאגן פאר די לעצטע צוואַנציק יאר פאנגסט אן צוואַנציק יאר צוריק און די ענדיגסט היינט האט די עס ענד פי פֿינף הונדערט געברענגט וויפיל? לאמיר זאגן צען פראצענט. ס'איז זייער א שיינע ריטורן, יא? אבער דו ווייסט אז די עוורידזש מענטש וואס האט אינוועסטעט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט צוואַנציק יאר צוריק, און ער קומט היינט צוריק גוט מארגן פאר זיין פארטפאליאו, טרעפט ער נישט דארטן קיין צען פראצענט ריטורן. דו ווייסט פארוואס? נאמבער וואן ריזען, ווייל ער האט געמאכט דיפרענט דעסיזשענס טרו אוט די צוואַנציק יאר. זעסט אין די צוואנציג יאר האט ער אסאך מאל געווארן אזוי דערשראקן, למשל אזוי ווי דער שואל, דער וואס האט דא געפרעגט, קאוויד, ער איז געווארן אזוי דערשראקן רבונו של עולם וואס איז זיין קאוויד, אקעי, און ער איז געלאפן ארויס נעמען שנעל זיין געלט פאר ס'גייט צו זיראו ווייל די וועלט ענדיגט זיך, יא, מען רעדט דא פון קאוויד כאילו ס'וואלט ווען געווען זיבעציג יאר צוריק, קאוויד איז געווען נעכטן, יעצט געדענקטס קאוויד? איך, מענטשן האבן געהאלטן אז די וועלט איז געענדיגט, ס'איז געענדיגט מיט די וועלט. אקעי, אבער ס'איז נישט געווען געענדיגט מיט די וועלט, די וועלט איז ווייטער אנגעגאנגען, ס'האט געדויערט אפאר טעג און מ'האט זיך צוריק געכאפט און די וועלט גייט אן. סאו די יומען עמאושען, איך קען יעצט ביי די וועי, איך קען יעצט רעדן מיט דיך וויאזוי דו דארפסט עקטן אויב חס ושלום ס'געשענט נאך א קאוויד, און זאלסט נישט ווערן דערשראקן און זאלסט עס האלטן דארט, באט דו מיינסט אז דאס וואס איך רעד יעצט צו דיר איז די זעלבע זאך ווי וואס דו גייסט עכט טון? ס'מיר נישט זיין, ס'קען זיין אז דו גייסט אויך ווערן דעמאלטס זייער דערשראקן, ס'איז עמאושענעל, כ'האב א קינד, כ'דארף חתונה מאכן מיין קינד, כ'לייג אוועק פאר די ווייסעך וויפיל יאר געלט שוין, און דא אלל אוו א סאדען ס'טראסקעט ווי משוגע, ער ווערט פארלוירן. ווייסט ווען ער בארואיגט זיך? ווען ער זעט ס'פאנגט צוריק אן ארויפצוגיין, ס'גייט צוריק ארויף, אה! כ'בין געווען סתם אזוי דערשראקן, סאו גייסטו יעצט און דו לייגסט עס צוריק אריין. אבער וואס האסטו געטון יעצט? טראכט אריין וואס דו האסט געטון. האסט ארויסגענומען ווען ס'איז געווען נידריג, און דו האסט אריינגעלייגט ווען ס'איז געווען הויעך, סאו דו ביסט שוין נישט אינקלודעט אין די עווערידזש. מען קען דיך שוין נישט רעכענען פאר די עוורידזש, און דאס איז איין משל פון קאוויד, און אז דו ביסט אין צוואַנציק יאר אין א זאך, איז דא אסאך טורבולענס, איינמאל איז ווייל טראמפ האט עפעס געזאגט, און איינמאל ווייל ס'זעט אויס אז ריעל עסטעיט גייט קראכן, און דו מיינסט אז דאס קען מען שפעטער צוריק קויפן פאר אסאך ביליגער, וואטעווער ס'איז. לאמיר דיך פרעגן א שנעלע שאלה, וויאזוי וואלט זיך דיין לעבן געטוישט, אויב דו האסט ווען א פרואווען סיסטעם צו מעסטערן דיינע פיינענסעס, אויפבויען זיך א עכטע שטארקע הצלחה מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און סטיקן צו א פלען וואס ער ארבעט באמת. קוק, אויב דו ביסט מיד פון פילן אווערוועלמד און סטאק, אדער דו ביסט פלעין נישט זיכער צו דו מאכסט די ריכטיגע פיינענשעל דעסיזשענס, זאלסט וויסן דו ביסט נישט אליין. רוב מענטשן מוטשענען זיך ווייל זיי האבן נישט די ריכטיגע גיידענס, די ריכטיגע הדרכה, אדער די ריכטיגע טולס, אדער א גוטע שטארקע סופארט סיסטעם. וואס ס'זאל זיי האלטן אקאונטעבל. דאס איז עקזעקטלי פארוואס איך האב קריעטעד די גוט געלט קאמיוניטי. ס'איז א פרייוועט קאמיוניטי וואס איך פערסענעלי, איך אליין, גיי דורך בעזר השם מיט פרואוון סטרעטעדזשיס צו בילדן לאנג טערם סוקסעס. עס באקומען עקספערט גיידענס, פראפעשענעל טולס, און א קאמיוניטי, א קהילה, א צאמנעם פון לייק מיינדעד פיפל, מענטשן וואס טראכטן די זעלבע, וואס זיי האבן איין גאול פון לאנג טערם פיינענשעל סוקסעס. אויב דו ווילסט פיינעלי נעמען קאנטראל אויף דיינע פיינענסעס און זיך בויען אמת'דיגע הצלחה, שיק יעצט א מעסעדזש מיט די נאמבער וואן צו עיט פאור פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו און מען וועט דיך צוריקשיקן בעזר השם וואס דו דארפסט טון צו דזשוינען די קאמיוניטי. פליז ווארט נישט ביז סאמדעי וועסט עס טון, ווייל די סאמדעי נעווער קאמס, ס'קומט קיינמאל נישט אן. נעם די ערשטע סטעפ רייט נאו, יעצט, בשעת דו הערסט עס, פאוז און שיק די מעסעדזש נאמבער וואן צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. איך ווארט דיך צו זעהן אין די קאמיוניטי און דיך האבן אלס א מעמבער ביי אונז אין די קאמיוניטי. די פוינט איז א אינוועסטערס ריטערן איז נאט די סעים עז די ריטערן אויף די אינוועסטמענט. האסט א אינוועסטמענט מיט א געוויסע ריטערן און ס'איז אין די לאנג טערם מיינט נישט אז דער וואס האט אינוועסטעט אין די זאך האט די זעלבע ריטערן. און ווי מער דעסיזשענס דו דארפסט מאכן פאר דעם, אלץ א גרעסערע ריסק האסטו אז ס'גייט פאר דיר נישט געשען. דאס איז א וויכטיגע זאך צו וויסן פאר אונז גיימער אריין אין די נעקסטע חלק פון וויאזוי איך וויל אדרעסן די קוועשטן. יעצט ווייל די אינפארמעישן וואס איך האב דיר יעצט געגעבן, וועגן דעם איז זייער וויכטיג אז ווען דו בויסט א פארטפאליאו און דו ווילסט למשל פאר חתונה מאכן, זאלסטו נישט פלעין גיין זאגן עס פי וויי, עס ענד פי פייוו הונדערט, איך פאק אריין מיין געלט אין די עס ענד פי פייוו הונדערט, ושלום על ישראל און אלעס וועט זיין א מחיה. טו עס נישט אויף די וועג. וויאזוי דען זאלסטו עס טון? בוי עס דורכ'ן בויען א פארטפאליאו מיט אזא מין איידיע ווי וואס האמיר געשמועסט אין אנדערע שיעורים ווען ראובא אדווייזער. לאמיך עס שנעל געבן א גיי איבער אין קעיס דו האסט נישט געהערט יענע שיעור. די וועג וויאזוי דו טוסט עס איז אז דו בויסט אויף א פארטפאליאו וואס האט נאמבער וואן א טארגעט דעיט. א טארגעט דעיט מיינט ווען דארפסטו האבן די געלט. יעצט למשל אז דו גייסט חתונה מאכן א קינד. פארשטייט זיך דו ווייסט נישט ווען דו גייסט חתונה מאכן, באט נארמאל בדרך הטבע טראכסטו, איך וויל זיין רעדי מיט א פארטפאליאו צו קענען חתונה מאכן מיין קינד לאמיר זאגן אין צען יאר ארום, למשל. אקעי? סאו ווייסטו אז דיין טארגעט דעיט איז צען יאר ארום. יעצט, די די איינס פון די וויכטיגע נקודות פון די פארטפאליאו וואס דו גייסט טשוזן איז, אז ווי נענטער דו קומסט אן צו די טארגעט דעיט, אלץ מער, קאנסערוואטיוו דארפסטו זיין, דארפסטו האבן ווייניגער ריסק, ווייל דו ביסט שוין זייער נאנט צו דער טארגעט דעיט, סאו למשל אויב דער טארגעט דעיט איז א יאר ארום, און דיין גאנצע געלט ליגט אין עקוויטיס, אין סטאקס, אין געוויסע זאכן וואס ס'האט זייער שטארקע טורבולענס פון ארויף און אראפ, און דו האסט א יאר ארום דיין טארגעט דעיט, ס'איז נישט קיין גוטע איידיע, אפשר דארפסט מען דארף ווערן אדזשאסטעד דיין פארטפאליאו, ווייל דו ביסט צו נאנט אז דו זאלסט קענען נעמען אזוי סאך ריסק, אבער ווען דו שטייסט צען יאר אוועק, מעגסטו האבן אביסל מער געלט אין ריסק, סאו דאס מיינט ווען דו בויסט א פארטפאליאו, דו גייסט צו אזא קאמפאני ווי למשל בעטערמענט, וואס אונז האמער גערעדט, דאס ווערט אנגערופן א ראובא אדווייזער, דו ענטפערסט אפאר קוועשטענס, איינס פון די קוועשטענס איז, ווען דארפסטו האבן די געלט? און דו לייגסט אריין ווען דו טראכסט אז דו ווילסט זיין רעדי פאר חתונה מאכן דיין קינד. סאו איינמאל דו זאגסט דאס, זאגן זיי דיר אונז סוגדזשעסטן אז דו זאלסט האבן א פארטפאליאו וואס האט די אלע מיני סטאקס, אקעי, קודם נאמבער וואן, אז די סטאקס איז נישט די סטאקס איז נישט נאר אין עס ענד פי פייוו הונדערט, סאיז ליגט אין אמעריקאנע סטאקס, אין טשיינע סטאקס, אין אינדיע סטאק, אין האצעפלאץ סטאקס, אין אנדער אלע מינע לענדער אין אלע מינע סעקטארס, סאיז צושפרייט אין אסאך אין אסאך סעקטארס, אין דארטן איז עס אויכעט. וואלעטייל צו קענען ארויפגיין אראפגיין ארויפגיין אראפגיין אבער אטליסט ביסטו דייווערסיפייד צומיניסט ווען עפעס גייט אראפ מיינט נישט אין די אנדערע פלאץ גייט אראפ העפענס טו בי קאוויד איז געווען א אינטערנעשאנעל זאך אבער כרגע איז נארמאל מער נישט זיין אז ווען מיינע קארענט קאמפעניס גייען אראפ זאל פאר דעם אויך אראפגיין טשייניזע קאמפעניס דאס איז נאמבער וואן נאמבער טו א חלק פון די פארטפאליאו גייט ליגן אין פיקסד זאכן ווי למשל באנדס אויב דו ווייסט נישט פונקטליך וואס באנדס איז, וואס סטאקס איז, איך רעד פון עס ארום אין מיין בוק, פון דיין הצלחה, קענסטו עס קויפן און קענסטו דארטן איבערקוקן, אבער דו האסט זאכן אויך אין פיקסד, סאו דו ביסט דא יעצט דייווערסיפייד נישט נאר אין דיפרענט סטאקס, ביסט אויך דייווערסיפייד אז דו ביסט אין דיפרענט ביסט אין דיפרענט ריסק פאראמיטערס, אויך אין באנדס וואס איז ווייניגער ריסק בדרך כלל. דאס איז נאמבער וואן. נאמבער טו, וויבאלד דו טוסט עס אויף אזא פלאץ, איז עס אזוי ווי דו האסט גענומען א ראובאט. די ראובאט גייט איבער איבערקוקן כסדר די זאך און זען צו מען דארף עפעס ריבעלענסן. למשל, אויב ס'קומט אן נאכאמאל א שטארקע מארקעט קרעש אין איינס פון די סעקטארס, ס'איז זייער ביליג געווארן יענע פלאץ, און ס'איז נאך אלץ א זאך וואס איך וויל האבן אין מיין פארטפאליאו, אויב צו למשל עס ענד פי פייוו הונדערט איז אראפגעפאלן זייער שטארק, דאס איז דאך געווען דיין קוועשן, די שואל'ס קוועשן, עס ענד פי פייוו הונדערט איז אראפגעפאלן זייער שטארק, סאו וואלט נישט געווען א מורא'דיגע מורא'דיגע גוטע איידיע אז מען זאל יעצט נעמען א חלק פון די געלט און אינוועסטן אין די עס ענד פי פייוו הונדערט ווייל ס'איז אזוי ביליג? האו אבאוט די פיקסד איז נישט אראפגעפאלן אזוי שטארק, לאמיר נעמען א חלק פון די פיקסד יעצט און אינוועסטן אין די עס ענד פי פייוו הונדערט, אדער אפשר די טשייניזע סטאק איז נישט אראפגעפאלן אזוי שטארק, לאמיר נעמען א חלק פון די טשייניזע אינוועסטמענט און אריינלייגן אין די עס ענד פי פייוו הונדערט. סאו ס'איז א זאך וואס איט ליווס ענד בריעטס, ס'לעבט און ס'אטעמט, ס'האלט זיך אין איין אדזשאסטן, אן דעם וואס דו דארפסט מאכן א דעסיזשן, וואס דאס איז די קי זאך, ווייל איך זאג דיר, איך קען דיך עס נישט גענוג מאל זאגן, נאמבער וואן ריזן פארוואס מענטשן פארלירן געלט איז נישט וועגן וואו זיי לייגן, נאמבער וואן ריזן איז ווייל זיי דארפן מאכן דעסיזשענס, און נאמבער וואן זיי האבן נישט קיין עקספיריענס צו מאכן דעסיזשענס, און רוב דעסיזשענס ווערט עמאשענעל דעסיזשענס, סאו קיין איינס פון די צוויי ארבעט נישט פאר זייער בענעפיט, סאו ס'איז א ראובא, ס'גייט אראמעטיקלי, דארפסט נישט ביזי זיין מיט עס, און ס'פארט אליין אטאמאטיש, דאס איז נאמבער וואן, א שנית, וואס איז אויכעט זייער וויכטיג איז, אז וויבאלד ס'איז דא א טארגעט דעיט, דאס מיינט ווען דו דארפסט האבן די געלט, איז דיין פארטפאליאו אויפגעסעט אז ס'זאל זיך אינהאלטן האלטן און איין אדזשאסטן, ס'זאל זיך האלטן און איין ריבעלענסן, כדי אז ווי נענטער דו קומסט אן צו דיין טארגעט דעיט, אלץ ווייניגער ריסק זאלסטו האבן אין עס. אקעי? דאס איז זייער וויכטיג די צוויי זאכן. יעצט, וכאן הבן שואל, אקעי, פרעגן מענטשן א קוועשטן, אקעי, ווען מען רעדט פון די סאבדזשעקט, פרעגן מענטשן, אין די היסטערי פון די סטאק מארקעט, ווי האב איך געמאכט מער געלט? אויב בין איך געגאנגען סטרעיט עס ענד פי פֿינף הונדערט, אדער בין איך געגאנגען אויף אזא סיסטעם פון א בעלענס? יעצט, די פראבלעם מיט דעם, מיט די קוועסטשן איז, אז דו קענסט נישט עכט וויסן ווי דו האסט געמאכט מער געלט, וואס דו קענסט וויסן איז ווי די פארטפאליאו האט געמאכט מער געלט. אבער כדי צו וויסן ווי דו האסט געמאכט מער געלט, דארף איך אויך דיך וויסן וואס דו האסט געטון בשעת ס'האט אראפגעטראסקעט, וואס האסטו געטון בשעת ס'איז ארויפגעגאנגען, וויאזוי האסטו געפאלאוט דיינע עמאושענס, וויאזוי האסטו האסט דיך געהאלטן שטארק. נא, איך? עמאושענס? כ'האב. ווען למשל דארפסטו פאר מיר נישט מורא האבן, איך האב דאס אפגעמאכט, דאס גיי איך טון. הלוואי וואלסטו געווען גערעכט, אבער זאלסט וויסן אז א גרויס חלק פון די מענטשן וואס האבן יא געטון, לאמיר עס אנרופן ווען קיינער הערט נישט, סטופיד זאכן בשעת ס'איז אראפגעפאלן, האבן אויך געהאט אפגעמאכט פארדעם אז זיי גייען זיך האלטן מורא'דיג פעסט. חזל זאגן אונז אדם בועל על ממונו, דו קענסט טרייען דיין בעסטע, דו קענסט אפמאכן אלעס, בשעת ס'קומט א נסיון, בשעת ס'קומט, יוי, כ'דארף פונקט באצאלן א חוב, און די מארקעט האט עניוועי אראפגעטראסקעט, און בדרך הטבע גייט עס מן הסתם נאך דויערן דריי יאר, און אהער און אהין, אלע מיני תירוצים וואס מ'קען האבן, וואס דו ווייסט נישט יעצט וואס די תירוצים גייט זיין ביי דיר, און דו ווייסט נישט יעצט צו דו גייסט דיך האלטן פעסט מיט עס, כ'קען דיר נישט זאגן צו דו גייסט עס טון, ס'איז דא א סטאטיסטיק אז רוב מענטשן זענען נישט אזוי אויסגעארבעט ווי דו מיינסט אז דו גייסט זיין, סאו איך ווייס נישט וואס דו גייסט טון, סאו ס'איז זייער שווער צו זאגן. דאס איז נאמבער וואן. נאמבער טו, אפילו אז דו קוקסט, היסטאריקלי ספיקינג, אויף די אינוועסטמענטס, נאר אויף די עס פי וויי, אויף די עס ענד פי פֿינף הונדערט, אדער נאר אויף די ראבא אדווייזער פארטפאליאו, ווען דו מאכסט א פארטפאליאו, אפילו ס'קען זיין, פארשטייט זיך ס'ווענדט זיך ווען דו פאנגסט אן און ווען דו ענדיגסט, באט אפילו די, ס'קען זיין אז ס'זאל איבערשטייגן אביסל די עס ענד פי פייוו הונדערט, מיט צו סאך גייט עס סייווי נישט איבערשטייגן, ווייסט פארוואס? ווייל די פעקט אז דו בויסט אויף א פארטפאליאו וואס דו האסט דארטן געלט אנגעגרייט צו נעמען עדווענטידזש פון א דאונטורן, דעי פאקט אליין קען מאכן אז די ראובא אדווייזער זאל פאטענטשעלי איבערשטייגן אפילו די עס ענד פי פייוו הונדערט אין די פיוטשער. כ'זאג נישט אז ס'גייט, כ'זאג נישט אז ס'גייט נישט, לא נביא אני ולא בן נביא אני, אבער היסטאריקלי ספיקינג איז עס כמעט די זעלבע זאך. פארוואס? ווייל טאקע די עס ענד פי פייוו הונדערט למשל גייט ארויף גייט אראפ אראפ אראפ אראפ ארויף אראפ ארויף און אוועראל איז עס ארויף געגאנגען און און און דו האסט אבער אריין געלייגט דיין געלט איך רעד יעצט למשל האסט קיינמאל נישט ארויס גענומען די געלט האסט נאר אריין געלייגט און דו האסט צוגעמאכט די אויגן איז עס געבליבן דארט ביוטיפול זייער שיין פיין יעצט אבער דו האסט נישט געקענט נעמען קיין עדווענטידזש פון א מארקעט דאונטורן דא וויבאלד דו האסט א דיווערסיפייד פארטפאליאו וואס געלט ליגט אין נאך פלעצער קענסטו לעיקוואד דעם אויכעט האבן געלט וואס דו קענסט פון ערגעץ ארויסנעמען כדי אריינצולייגן צוריק אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט ווען די מארקעט איז אראפגעגאנגען. סאו די עפעקט פאר זיך קען אויך קען אויך זיין א שטארקע פעקטאר וואס עס זאל דיר העלפן אז דאס זאל דיר עס זאל דיר העלפן עס זאל גיין פאר דיין בענעפיט כדי די בעלענס פארטפאליו סיי ווען ס'טראסקעט טראסקעט עס נישט אזוי שטארק און סיי דו קענסט דעמאלטס נעמען עדווענטעדזש פון די סעיל ס'איז דא א סעיל אין די מארקעט מ'קען גיין דעמאלטס קויפן פאר ביליגער.